Abango nabo bare gokobarigereria, gatiakire machogu, machogu goika omanye ng'a onye gotuete obogabani goika obe serious, nabo ekero omogaka goika obe kijana, toka omogaka rioka ebinto binde bi ogo ogotigara mega, wisdom, experience sawa lakini ase ecampaign toka obe omogaka rioka, goikera are ase gwachokia abande ki bagotara aye bi okominyoka te ebijara biakorwa mega bikominyoka, goika okore boigo. ng'a ko- konyora amachogu moro mokanye amatanga gete, eh amatanga gete akwane oo. Abande bakomerana kera kera rituko ria ewiki amatanga babe babe ng'a nabo bachi kokora mokutano, goika orosie mekutano yago bono okwanere abanto. Buna bono iga tobwate banyagitari mbanye gokora nyagitari korwara iga, chinyagitari chiaito iga osoe banyagitari tokorwaria public hospital chionsi pi, naende echiara echi iga. Nonya na omosubati onyore omwana bono iga obirie ande private. Lakini machoko gwakwanire ande onsi, you are quiet. Simbarati oetera abwo igo okore ogenda. Bono iga goika obe opposition okwanire ebinto ekero ecounty yaito ebe fair. Tonyarekana ng'a intwe tweka tokwana online igaa tobwate chiaspirant chire iga iga chire chikirete.

goika oboke okore emekutano yago tari nonye na etaoni eye, the last time nigo ase etaoni iga iga na ekere omongwana oria okorwa gusii ochaete tu, korwa abwo nkwanye gotacha, igo otete abanto baitu kwamanya gocha, we want you to be a leader, tiga gokira kiri o expectinge ekero okire ase eng'encho ore matiang'e okee, gose mbaratia gogoakera inse mambia, not because abanto bamwanchete, because you failed, aye tobo tori ko inspire, nagotebia rende gokwana ase egeteni na amatanga. Ogoteeba ng'a aye gwadili na Alshabaab, ebi tari ebirobi tokareti gusii igaa, tari chimbara ati ogochi gopruveri ng'a nore strong bore ekeba obogavana. Etoganeti oboonchereri because ento biagerire abanto bagateba ng'a simbara ati aa gusii ko aa the problems twabete to experience otige bono iga buna achakire gochenjia okore ebinto. Ase okonyora chisibu echi chigire ase, kwanyora chibesa chiiranire, kwanyora schools is in good condition, classroom mbiraagachwa, esiri tichia ase mbai gwakanwa, emeshahara tari gwakwa, ebinto common.

shape eki ogotebia abanto geki make sense. Abanyari ba aria ngwatana nabo igoro obonyomba boria oboke oboke oboke, timanyeti gose machie go make any efforts koreta abanyari ba aria amo mobate ng'a bono egento eke abagetoti banchire, abanyari ba aria banchire onye aba aba abamachoge abagirango batebire toche amo, tindara effort echio. Effort eywo nebenta koba it's a must. Gekogera riaria bariniatanaine ase obonyomba boria, oboka oboke botayo, inche nomote onde oyo, inche nki ang'e oo, oyo ninki are. Ebinto buna ebio mbibwenerete koba dealt with right now, rigirini nonye abagaka gose abasae gose abang'ina, onde bwensi oragokonye to solve that, abanyari bare bachama. Eki nekiamana sana kerakonye gochia 2027. Onye motaete gochesa na simba.

Mokirete ande tari omoete ase more, ekero ekiagera mogokora more kwebanga, yaani chimpi chire serious kobabua. Amo mo expect ng'a motanyora ekerogo keria matiang'a abaende ase abaye chi nominations, nonsense, nonsense. Mokoba mogokora omokia, mobe abaoro. Mu expect matiang'i ya abache nomination. Eye ne egosorori moratware. Abanto baroo bagokora omokia kabisa matiang'i abande go appreciate. Abande batari nonya siasa. Eeh. Mobwate ribaga. Tichakire omong'ina nokoigwa okwo ng'a Ben Momai. Bono iga ere mixed. Abanto bateba nkoirana nare obwempi. Abande bateba taikoirana bwempi noro obogavana rese. Ere bieka tari gokwana ase aberete. Why the confusion? Abande bateba ng'a bado nore Wiper tari gosoa Jubilee. Nki ekio? Nki ekio? Toche okong'u aakirete, bono tari ntometi gose ngosoe are oboseneta, gose ngomenta are gosoa obogavana, bono aakirete. Igo bono bare onto nyamira igoro yaito twe ebange. Victus Wanya, oyo na omogetutu, orarokane ng'a nare nguru ake na besa, orarigie abanto abange campaign, lakini ng'a egento ekio goshock mono kego kegokumia omongwana oyo ekero abagusii bonsi pi bachorete Jubilee aye nore su wiper. Bono wiper ocha korwa oboga bane aro, ng'a abagusii bare Jubilee aye wiper ogocha totochi opingana matiang'i na Jubilee ende. Tika mogocha mosoe Jubilee mwa ase nomination ekero oyo ogwetaete eh, ng'a bado noyo oria okare na be na na na wiper. Bono iga buna tokogamba omorochi onde bwensi ore ase akorokwo ng'a Kitui, Machakos gose Makueni o Jubilee okobora oboga abana oro, hapana.

Abanto bakomio kabaentenye ng'a bono nere barendete ng'a ogoita gose iga agombie chi chibouncer gocha gotumiokeraa aa naende tobwati agenda. Namotegerera agakora amatanga etari seito kende nkei agokwana kende nkei oo pi nyambati nyambati erakirete pi ntomanyeti ase agende tu tiga torakanye anga toro ase ngweso geko bori obogavana but rende ya inche nakobera nagotenena though nare strong and a better administrator than all these

Ase omongwana obaete koegwa chinkobi nchanwa, omongwana oyo timwancheti mono egasi yase ekero agokora nanye kora ng'a nabwate omokia oria bokora ki ng'a nabwate plan, ah tabwati plan tinakoigwa plan lakini obe ekero omokia egento agoteema goke ng'a nabwate chibesa, intwe akorigera ekerogo but tindara ng'a nabwate plan ere tangible yogochi koboria obogambi obo.

kobua abande bonsi. Ira chingaki chiaino subscribe ng'akere esime ki moranyore ribaga monsemi amang'ana age ase ime talk to me nambera nere and text koranyare na whatsapp alafu nkorinde ebirogo bono na ebitanda na chimesa lakini mono mono ebitanda na chimesa. Onye goteta orosibe egetanda ekiya buna ebi bono bire ase ebiche iga iga ng'akere esime kwa times ntebie kwa furniture na ee ndosere ekerogo kere iga. Ndosire egetanda kere iga, ng'a akamesa, onye tote emerango ebe bwogo, we can come and do that, ceiling and everything. Onye gotete ng'che bwogo, make sure ng'a chicabins chia chiko, chicabinets chia chikoni chiarosigwe buya, kera egento kiabeire well furnished, ase ecarpenter ebente koba ng'a kera esio. Mbuya mono asande Nyasae abasase intwe omerane.